Diniňizi, dünýäňizi, ahyratyňyzy abat etsin! Sureýi Mubarekeýe Sad, Sad, mübärek süresiniň ahyrky gürrüňi. Geçen hepdelerde pygamberler gürrüňidi. We ahyrky pygamber Eýýup pygamberyň gürrüňini aýdypdyk. Ala nebiýina we aleýhi salatu wessalam. We wäde berdik bi hefte Sad süresiniň ahyrky mowzu gürrüňi Hazreti Adamyň gürrüňi. Atamyz Hazreti Adam, ala nebiýina we aleýhi salatu wessalam. Oňam Allahtagalaň berdiginden, eýämiz Hudaý köklediginden, inşaallah, Hudaý berdiginden, jaý boldugyndan, din ulamalarynyň aýdan kefi, yslam taryhda sebit bolan mäkämlenen gürrüňleri, Bir gijede Ýer-göň ýaradylyşyndan başlap, tä içiniň almaly dersleri bilen tä bir niçe wagta çenli Alla köklediginden hyzmatyňyza ýetireris inşaAlla. Nebiýi Ekrem aleýhyssalatu wessalam aýdypdyr, Bu'is'tu ana wes-sa'atu kahateýni. Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek şu iki barmagyny orta barmak bilen süýen barmagyny ummatyna gaşyn, jemaatyna gaşyn şeýdipdir. Buistu ana wes-saatu kahatayni. Hudaý meni pygamber edip iberdi. Meň menen kyýamadyň arasy şu iki barmagyň arasy ýaly diýipdir. Bir rowaýatda-da şu barmaklar biri-birine degripdir. Ine şu iki barmak. Orta barmak bilen süýen barmak. Meň menen kyýamadyň arasy şijre diýipdir. Bir manasy-a arada barmak ýok diýdigi. Muhammet pygambaryň, aleýhissalatu wessalam, pygambarlyk berlenligi dünýäň ömrüniň ahyrynda diýdigi. Arada barmak ýok, arada bir fasyl ýok. Ýene bir manasy, orta barmak bilen süýen barmagyň uly-kiçiligi, uzyn-gysgalygy azajyk-da. Ine, bir azajyk ýetmän galýar. Pygamberimiziň pygamberlik berlenligi süýen barmagyň ujy ýaly azajyk dünýeden-de galdy diýdigi. Ýagny, kyýamadyň alamatynyň biri Muhammet pygambere pygamberlik berilmekdir. Aleýhissalatu wessalam. Dünýäň ömrüniň ahyrlarynda bu zamanda ki kafirler de bilýär, musulmanlar ozal biligli alamatlary bilen. Şu dünýäň bolup barşy basym bir zadyň üstünden barjakda. Bir başagaýlyk, bir bolagoýçylyk, bir gühenşakyrlyk, bir agymdönümlik, bir darganaklyk. Musulman kafir aşy zamanynda şony düýýär-de. Bir bulam-bujarlyk bolup barýar-da günbe-gün. Şo bir uly, uly bir azamat boljak, oňa kyýamat diýilýär-de.

Ýene ýüz ýyldan palan padyşa geljek, ady Palanydyr. Ýene iki ýüz ýyldan Palany geljek, höwri biderek adamdyr. Üç ýüz ýyldan Palany geljek, müňlenji ýylda Palany boljak. Tä kyýamata çenli her döwrüň olakonolakon bir boljak gürrüňleriniň hemmesini Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam sahabalara aýdypdyr. Atlaryna çenli aýdypdyr. Ýeke-ýeke kyýamata çenli ummatynyň içinde ulukan-ulukan agyr-agyr ýagdaýlary, palan ýurt, palan boljak, ozal-da eşidensiňiz, tä Istanbulyň fethi bolup, musulmanlaryň eline düşjegine çenli mübärek hadyslarda bar-da, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam derman sözlerinde. Islam bul diýip, şoň fethiniçili Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň beşaraty bar. Ondan döwredede ila kyýamis saa, tä kyýamata çeli aýdypdyr kän zatlary. Hafizahu men hafizahu we nesiyahu men nesiya. Ýadynda saklan saklady, ýadyndan çykaran çykardy diýe sahabalar. Oňa biz diýe sahabalar Zol günügizlies gün ýaşyp barýa. Indi gün ýaşyp barýa. Agşam namazyň wagty golaýlap gelýä-de. Ohm Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýtdy, okaýaýyn teberrik. Ala innehu lem ýebqa mined dunýa fima maza minha illa kama bakyýa min ýewmikum haza fima maza minh, Rawahu Tirmizi. Eý, sahabalarym! diýipdir. Gün ýaşyp barýar. Azajyk wagtdan gün ýaşjak. Dünýäň ömründen, şu jahanyň ömründen şo jürejik galdy diýipdir. Jahanyň ömründen şo jürejik galdy diýipdir. Ýagny, Ýagny geçen ummatlarda, geçen pygambarlarda bir görüň, pygambarlardan, ýok, Hazreti Adamdan öňünçä bir topar ýagdaýla ýeriň ýüzünde geçipdir. Olary bir görüň, olardan öňünçä-de birki bölek kowumlar geçipdir, olary bir görüň, dünýäň ömründen gün ýaşyp barýar şu mahal diýipdir. Ahyrky döwürdi diýipdir. Şu mahaly aýdamzaka, pygamberimiz mübärek öz zamanyny aýtýar. Indi bu mahala indi gün aýagyny ýere degiren wagty. Muny musulman kafir aňdy bu mahaly. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselamyň kyýamatyň alamatyndan aýdan zatlarynyň ähemmesi boldy.

Awwala halkdan tä şu zamanymyza çeliräge bir giňlikden hemme kişi düşüner ýaly edip, Allaberdiginden ýazyp siziň hyzmatyňyza aýdyp durun. Emmä ýaradylmakda ir ýaradylan ýer gögden öňünçä, arş, Kürsi, galam, Löwh-i Mahfuz, Nebi-i Ekrem aleýhyssalatu wesselamyň nury we suw, ab, suw. Bul gudsyýatlar bile ir ýaradylypdyr. Bular bir gudsyýatlar, bular ir ýaradylyp. Ve kana arşuhu alel-ma, suw diýýänimiz bi derýalaň suw dä-ha. Mundan şaýat milliard beraber kän bolsun. Arşyň özüni suwuň üstünde goýupdyr Allahy Züljelal. Arş, kürsi, kalam, lawhy mahfuz, suw, Nebi Ekrem Aleýhissalatu Wessalamyň nury. Bular ir ýaradylanlardan. Biziň aýtjak gürrüňimiz bulardan soňramyň gürrüňi.

Bir topar ulamalar aýdýar, Ýeröň ýaradylmagyndan iki müň ýyl önçäk Allah Azzöljelal suwuň üstünde dört paýa bilen Käbäni ýaratdy diýip. Dört paýaly, dört sütünli Käbäni suwuň üstünde goýdy we soňram ýer ýaýradylanda Allah Azzöljelal ýaradanda Käbäni eteginden ýaýratdy diýip-de, Bir döwür danyşmand-y yslamlaň aýdan kefi-de, musulmanlaň ulamalarynyň aýdan kefi. Arş, kürsi, lowh, kalam, Nebi Ekremiň nury, suw bulardan soňra hem Beýtil Atyk, Käbäni ýaratdy we dört paýaly suwuň üstünde goýdy we soňra hem keş mahal Käbe. Yzarlasaňyz, tahkyk etseňiz, görersiňiz ýa ozal-da eşidensiňiz, Käbäň eteginiň, Käbäň eteginiň gyzgyrlygy we Käbäň eteginde ýeriniň etegi-ha, ýeriniň etegindäki gudratly ýeriň başga ýerinde ýok diýip. Muny zeminşenaslar we jografidallar muň üstünde gürrüň etýändirler. Men muň üstüne girjek däl. Käbäň eteginiň joşguny we. Gudraty ýangyny Ýeriň başga ýerinden parh etýär diýip we Ylym, ylym nazary, hala kafir hala musulman, Ýer ýaýradylsa Käbäňe teginden ýaýradylmak mümkin diýipde nazar berlen ýagdaýlarda. Yslamy ulamalar aýdýar iki müň ýyl önçäk Käbe önçäk ýaradyldy diýip.

Daglary, ýaplary, derýalaryny, otlaryny, agaçlaryny o-da iki günde ýaratdym diý. Arbaati aýýam sawa'an lis-sâilin. Soraýanlara jogap aýdaga diýipdir Hudaý Tagala. Ýeri kämil dört günde ýaratdym diý. Metni Kurany Kerim Allahzüljelalyn gudrat kelamydy.

O Allahy Züljelalyn we beýleki Zeminşynaslar ýeke müňlerçe zady, belkem millionlarça zady ýer tanaýýarlar biz bilemizak diýip aýdýarlar. Indi indi häzir häzir bu gadar ýerler keşf edilipdi we bu gürrüňler juda öz başyna gürrüň.